Helo, dwi wedi gorffen yng nghemotherapi, uh, 18 wsos EC doxytaxel ges i. Uh, dwi ar wythnos 18 debyg achos um, wsos nesaf mi fydd y cimo allan o'n system i. Uh, fideo di hwn, jyst i ddangos yn eiliad fi, Um, dwi wedi bod yn eitha lwcus gyda i eiliad trwchus iawn a dwi wedi cadw yn, yn eiliad rhan fwyaf. Maen nhw yn disgyn allan ac yn parhau i ddisgyn allan. Mae yn am ranna fi yn stori arall, mae nath yr gwylod i gyd fynd ar ôl rownd 4-5 oedden nhw'n mynd i gyd. Uh, dwi'n diodda o dry eyes sy'n golygu bod yn llygyd i'n llifo yn ofnadwy. Um, a mae ar ei top um, wedi tyluo'n ofnadwy. Mae gen i rhywfaint, ond oedd gen i eiliad eitha trwchus, um, byth yn gwisgo mascara, byth. Felly, um, dwi jyst yma i ddangos chydig o bethau sydd wedi helpu fi ar hyd y ffordd a tips ges i. Um, ac un o'r rheini ydy eyeliner, rhywbeth dwi wedi ddefnyddio blaen. Dwi wedi prynu un gel eyeliner L'Oreal di hwn. Nes i fynd i Boots Gynarfon a'i brynu o. Um, mae o yn handi iawn i roi chydig o liw yn eich, um, yn eich llygyd chi. Lle maen nhw'n cynghori i ddefnyddio eyeliner. Mae'n mryn. Achos mae'n llygyd i yn edrych yn wyn yn adwy, fatha ma rhywun mewn ffordd. Pan maen nhw wedi colli gwallt i gyd, da chi jyst yn edrych yn wyn, wyn, dim lliw. Um, Ac felly, eyeliner. Dwi jyst yn rhaid o'i ganol y llygad, jyst i gael mymryn o, o liw. Weithio yn ddi'r brwsh, jyst i smydio bach yno. Mae'n gwneud lot hirach i fi wneud yn hyn yn barod nag oedd o. codi a dim make-up oedd i'r rot o ddyddiau stalwm. Ond dwi'n rhoi make-up bob dydd. Os dwi'n mynd allan yn lle. Reit, yr ail beth oedd yn amlwg um, yr eilia, o'n i'n poeni'n ofnadwy ar y dechrau am golli'n eilia, fwy na colli'n wallt i fod yn onest. Um, oh, o'n i jyst ddim yn gwybod beth o'n i'n gwneud efo, efo nhw, achos so gynnwch chi ffringe, a nes i feddwl torri ffringe, ond o'n i'n meddwl wedyn, mae'r ffringe yn mynd i fynd, mae'n debyg, yr gwallt yn mynd i fynd, felly i be? Um, ond ddech chi'n cuddio rhywfaint, ond o'n i jyst ddim yn gwybod sut o'n i'n mynd i wneud llinell pensel, dydw i ddim yn dda efo rhoi make-up ymlaen. Nes i gerdded i mewn i boots yn Lerpwl. A, na ci, yn Fanceinion, sori. A nes i just mynd, mae'n rhaid i ffeindio rhywbeth cyn gadael y lle yma. Uh, oedd hynny rhywch ydig wsnosa cyn i fi ddechrau chemotherapi. Ges i'r drip yna hefo ffrindiau a'r ferch um, i wylio sioe. A nes i gyrraedd i fewn i i bwt a nes i just mynd syth at yr NYX Nix um, a nes i hoga i'n ifanc yna Nes i just mynd, really sorry to ask you, medda fi, ond but I'm going to be starting chemotherapy and I'm worried about my eyebrows and I don't know what to buy. A mi oedd hi'n lyflu, oedd hi'n oed cael y cwestiwn o blaen, a chymod, hogan ifanc, a nath hi helpu fi i ddewis dau beth, sef yr NYX um, Precision Brow Pencil, sydd fel yna. A hefyd, nath i gynghori fi brynu Zero to Brow Gel, a dwi wedi ffeindio bod hwn yn ffantastig. So, maen nhw, yr ddau yn nhw hefo Dwi'n meddwl mae spoolie, da chi'n galw hwn, dyna mae'r ferch ddeuddeg oed yn ddeuthau, um, ar y pen. Um, a mae hwnna'n helpu i fatha tynnu lliw drwodd a nid edrych yn bach fwy naturiol. Um, Wedyn, mi fydda i'n defnyddio, ar ddyddiau dwi'm isio ffaffian, fydda i'n defnyddio'r pensel, ac ar ddyddiau dwi isio bach gwell lliw, fydda i'n defnyddio'r gel. Uh, fydda i'n defnyddio bach o'r ddau i ddangos heddiw. So, mae'r gel ma hefo um, sponge ar y diwedd. Yr un beth dwi'n neud ydy dynnu o drwodd. Bach mwy ochr arall. A wedyn mae o'n lliwio, achos dwi wedi colli lot yn y darn yna lle. A wedyn dwi'n yfio'r spoolie, dwi'n dweud yna wedi enw fo, a dwi just yn mynd drwodd a just cliso chydig. Fel dwi'n deud, dwi ddim yn dda hefo colir, ond mae rhywbeth dwi just i gorau hynna'n ddysgu, a nes i'n dar gwrs uh, Look Good, Feel Better, na sôn chydig bach. Ddim digon ddeud y gwir am hyn, sôn mwy am gyf golur yn gyffredinol. Dyn, dwi yn hefyd defnyddio yr pensil, yr crayon ma, jyst i wneud mymryn yn y pen, achos mae'n bach yn naturiol, achos wedi colli penna nhw. A na i jyst wneud mymryn Just yn y canol, chos wedi colli rhywun so yna. Ta-da! Ac felly, dwi'n gobeithio bod yna liw gwell ar yn anyn nhw. Rwan. A dyna ni. Felly, tricks bach nath nhw ddysgu fi ar gwrs um, oedd heina, a maen nhw wedi helpu fi ar hyd y ffordd.